Il-Papa Ġulju t-Tieni mill-familja ta' Della Rovere u neputi tal-Papa Sistu Erba' kien Papa gwerrier, politiku, kif ukoll bniedem li jħobb l-arti. Fi żmien il-pontifikat tiegħu, Ma ġabx biss is-suldati merċenarji Żvizzeri sabiex jiddefendu l-istati papali, iżda ġab ukoll l-akbar artisti u inġiniera Rinaxximentali lejn il-Belt Eterna biex itija qawmien artistiku kbir. Dan il-Papa biddel lil Ruma fil-kapitali tal-arti u kompla jsebbaħ il-Belt kif kien beda jagħmel tzijuh il-Papa Sistu Erba', li fil-Kappella Sistina kien ikkummissjona sabiex jaffreskaw partijiet mill-ħitan tagħha lil Sandro Botticelli, li għandu tliet xogħlijiet fiha, lil Perugino li pitter lil Kristu jippreżenta ċwievet lil San Pietru, kif ukoll lil Domenico Ghirlandaio li pitter fiha s-sejħa tal-ewwel appostli. Dan Ghirlandaio kien l-imgħallem ta' Michelangelo. Il-papiet mid-dinastija ta' Della Rovere tejbu wkoll l-infrastruttura ta' Ruma. Qabel l-avvent tagħhom, Ruma kienet belt semi-deżerta. Sa l-ilpup kienu jgħammru qrib fejn illum mibnija l-Bażilika ta' San Pietru. Il-Papa Sistu Erba' sa bena minn flusu knejjes u pont fuq it-Tevere li ħa ismu Ponte Sisto, u neputih Ġulju t-Tieni bena wkoll toroq sbieħ bħalma hi Via Giulia u Via della Lungara. Sadanittant, Michelangelo Buonarroti fl-1508 kien żagħżugħ ta' 33 sena. Kellu diġà kredenzjali impekkabbli fis-settur tal-iskultura, b'xogħol bħal David impoġġi fil-Pjazza della Signoria, Firenze, u bil-Pietà li kien lesta l-knisja f'Ruma meta kien għad kellu biss 24 sena. F'żogħżitu, Michelangelo ħadem ukoll f'Palazzo Vecchio fir-Repubblika Fjorentina, fejn affreska fis-sala prinċipali tiegħu il-Battalja ta' Cascina. Minn dan ix-xogħol, wieħed għadu jista' jsib xi sketches ta' persuni nudi fid-dar tal-familja Buonarroti. Dan l-artist żagħżugħ kien qed jispeċjalizza fil-moviment tal-ġisem uman bħal fl-iskultura tiegħu meta naqqax il-battalja taċ-Ċentawri li kien skolpa meta kien għad kellu sittax-il sena. F'Marzu tal-1505 kellu jżur il-belt ta' Ruma. Kien ospitat hemmhekk mill-inġinier Ġuljano ta' San Gallo li kien 30 sena akbar minnu. Kien dan Ġuljano Sangallo li semma isem Buonarroti għall-ewwel darba mal-Papa Ġulju t-Tieni. Imma ejja naraw kif iltaqgħu għall-ewwel darba il-Papa Della Rovere u l-iskultur Fjorentin. Il-Papa Ġulju t-Tieni bagħat għal Michelangelo biex ikellmu f'Marzu tal-1505. Biex iħajru jiġi minn Firenze, bagħatlu anke mid-Dukat ta' De. Xtaq u jaħdimlu l-monument funebri tiegħu, qabru. Aktar tard Michelangelo iddeskriva dan il-proġett bħala it-traċedja tad-difna. Xogħol li dam sejjer bih għal 40 sena, mingħajr ma lestih skont il-pjanta oriġinali. Dwar dan il-proġett Michelangelo kien ftiehem ma' Ġulju t-Tieni fi żmien qasir. Il-Papa kellu jtih ta' xogħlu 10,000 dukat tad-deheb u li elf minnhom kellhom iservu għal għażla u x-xiri tal-irħam. Il-proġett kien ambizzjuż u kien fih 40 statwa ta' kobor naturali. Michelangelo għażel l-irħam mill-barrieri tal-Alpi Appuani. Hu baqa' għal xhur sħaħ hemmhekk għax ma għażilx biss l-irħam, imma ried jispezzjona t-traġitt tiegħu minn fuq il-baħar jew mix-Xmara Tevere. Minn hemm l-irħam tal-Fjorentin Twassal sa Ripa Grande u minn hemm il-ġebel abjad silġ strieħ fis-sit fejn mitt sena wara kellha tinbena Pjazza San Pietru. Dawn il-blokok kbar tal-irħam impoġġija fejn kellha tinbena Pjazza San Pietru ikkaġunaw ħafna għira u persekuzzjonijiet mill-membri tal-Qorti Papali kontra Michelangelo. F'ħin minnhom, sa l-Papa beda jinjorah u ma jippermettilux li jżuru. Il-Papa kien qed iberren f'moħħu proġett akbar. L-ardir u l-kuraġġ intern tiegħu kienu qed iġegħluh iwaqqa' l-Knisja Kostantinjana ta' San Pietru biex jibni waħda ġdida. Kien ħsieb ambizzjuż għall-aħħar, imma wera minn liema fibra kien magħmul Ġulju t-Tieni. Il-Papa għażel lil Donato Bramante bħala l-perit tal-bini tal-Bażilika l-ġdida. Kien proġett ambizzjuż, u l-Pontefiċe kellu bżonn ħafna finanzjament. Anke l-għaxart elef dukat tad-deheb li kienu jgħatt lil Michelangelo sabiex jibnilu l-monument funebri tiegħu. B'hekk, ġie ġġenerat intrigu kbir kontra Buonarroti. Bramante ma kienx iniżżlu u sa kien joqgħod jimla l-Papa kontra tiegħu. Meta Michelangelo sar jaf li l-Papa kien irtira l-vot finanzjarju minn fuq il-monument funebri tiegħu, ħarab minn Ruma u rritorna f'beltu, Firenze. Kien għalxejn li l-Papa bagħat ħames mibgħuta tiegħu biex jipperswaduh jirritorna lejn Ruma, għax hu injorhom u ħalliehom bla risposta. F'ittra li kien bagħat lil sieħbu Ġuljano Sangallo, Michelangelo kien spjegalu li kien ħarab minn Ruma għax beża' għal ġildu, għax issuspetta li n-nies tal-Papa kienu jaslu li jtemmuh. Il-Papa Ġulju t-Tieni kien determinat li jibni bażilika ġdida intitolata lil San Pietru fil-Vatikan. Bażilika

Mid-djarju taċ-Ċerimonjier Pontifiċju Liturġiku Monsinjur Pari de de Grassi sirna nafu li l-kostruzzjoni fil-Bażilika ta' San Pietru inbdiet nhar it-tmintax t'April 1506.

Din iċ-ċerimonja seħħet il-ġurnata ta' wara li Michelangelo kien ħarab minn Ruma. Michelangelo kien deċiż li Ruma ma jirritorna qatt. Anke l-gonfaloniere ta' Repubblika Fiorentina, Pierre Soderini, kien bagħat għalih u wissih biex jirritorna Ruma. Soderini kien qed jissuspetta li għal Michelangelo, Ġulju t-Tieni seta' jiddikjara gwerra fuq ir-Repubblika Fiorentina. Però fl-aħħar, fl-1508, Michelangelo ġie konvint minn Ġuljano Sangallo sabiex jirritorna lejn Ruma. L-okkażjoni seħħet meta l-Papa Ġulju t-Tieni kien qed iżur Bologna. Kif iltaqgħu f'Bologna, il-Papa kien arroganti ħafna miegħu u sa għolla leħnu sew miegħu, imma fl-aħħar tah kummissjoni kbira. Il-Papa ordna statwa tal-bronż mingħand Michelangelo li kellha titqiegħed fuq il-knisja komunali ta' Bologna. Issa, Michelangelo kien jiddejjaq jagħmel statwi tal-bronż, għax meta jiskolpi, kien ħobb iħammeġ lis-swaba' tiegħu bit-trab tal-irħam. Għax, kif kien iħobb jgħid, li l-iskultura hija t-tneħħija tal-ġebla żejda mill-istess ġebla. Kien iħobb juża' frażi oħra. Kien iħares lejn blokka rħam, u fiha kien jara figuri u kien jirsisti biex jeħles lil dik il-figura mill-blokka rħam. Insomma, kienu l-ħsibijiet tal-ġenn. Mikelanġelu jistaqsi lill-Papa x'daqs ried l-istatwa tiegħu. Della Rovere jwieġbu lura, Qed tara l-istatwa ta' San Petronio? L-istatwa tiegħi li qed nordnalek irridha tliet darbiet id-daqs ta' dik l-istatwa. Din l-istatwa ma damitx fejn tpoġġiet. twaqqgħet minn postha erba' snin wara fi protesta tal-poplu ta' Bologna kontra l-Papiet ta' Ruma. Il-bronż tagħha ddewweb u minnha ġie magħmul kanun li ssemma Ġulja għall-istess Della Rovere. Aktar tard, meta l-Imperatur Karlu Ħamsa kien attakka lil Ruma, dan il-kanun kien ġie użat kontra l-ħitan tal-Papa Klement Seba', li kien salva ħajtu bi żbrixx meta l-gwardji Żvizzeri Kienu ħaduh f'Kastell Sant'Anġlu mhux qabel 147 minnhom tilfu ħajjithom għalih. Lura fil-bidu tal-1508 li Ġulju t-Tieni stieden lil Michelangelo jaffreska s-saqaf tal-Kappella Sistina. Dwar ħafna battibekki bejn dawn iż-żewġ personalitajiet ġganteski Il-ġenju Fjorentin aċċetta l-istedina tal-Papa Della Rovere. Michelangelo dam jaffreska l-Kappella Sistina mill-10 ta' Mejju 1508 sal-31 t'Ottubru 1512, jiġifieri erba' snin u ħames xhur. Bħala kumpens għal xogħlu, Michelangelo kellu jirċievi 3,000 dukati. li minnhom, kellu jħallas il-kuluri kif ukoll lill-kollaboraturi tiegħu li jagħmlu l-affreskar bħall-kapumastro Piero Rosselli li kellu jobrox is-saqaf impitter sema skura b'ħafna stilel kulur tad-deheb. Michelangelo impjega wkoll bħal Francesco Granacci u l-assistenti li kienu Giuliano Bugiardini, Jacopo, Agnolo u Bastiano. kollha speċjalisti tal-affreskar. Tul kemm dam jaffreska s-saqaf tal-Kappella Sistina, il-quddies fiha qatt ma kien interrott. Fl-istess ħin li Michelangelo kien qed jaffreska lis-Sistina, Ġulju t-Tieni kkummissjona wkoll lil Raffaello Sanso da Urbino sabiex jaffreska l-ħitan tal-kmamar tal-Palazz Appostoliku. Dan kollu kien qed iseħħ fil-bidu tal-binja tal-Bażilika ta' San Pietru. Allura, minflok il-Bażilika kien hemm sit ta' kostruzzjoni li Ruma jew id-dinja ta' dak iż-żmien qatt ma kienu raw bħalu. Il-fabbrika ta' San Pietru hija istituzzjoni maħluqa għall-immaniġġjar tax-xogħlijiet kollha meħtieġa għall-kostruzzjoni u l-kostruzzjoni artistika tal-Bażilika ta' San Pietru fil-Vatikan. L-istorja ta' 500 sena tal-fabbrika ta' San Pietru tmur lura għal żmien il-Papa Ġulju t-Tieni, li fl-1506 kien beda l-kostruzzjoni tal-Bażilika l-ġdida tal-Vatikan. Fl-1523, il-Papa Klement Seba' ħatar kummissjoni ta' 60 espert li jirrapportaw direttament lis-Santa Sede bil-kompitu li jissorvelja l-kostruzzjoni u l-amministrazzjoni tal-Bażilika. Il-fabbrika ta' San Pietru kien post tax-xogħol eżemplari u prestiġġjuż bi prattiċi ta' xogħol eċċellenti. Kien sors li minn fuqha għexu eluf ta' familji. Anke l-mara sabet taħdem hemmhekk. Jew kienet tgħin lir-raġel tagħha jew meta kien hemm irġiel li mietu f'diżgrazzji, il-fabbrika ta' San Pietru kienet toffri xogħol alternattiv lil martu sabiex dik il-familja ma titlifx is-sors tal-għajxien tagħha. Għalkemm l-ewwel ġebla tal-bażilika preżenti tqiegħdet fl-1506, l-oriġini tal-fabbrika tmur lura għall-pontifikat ta' Nikkolo Ħamsa Parentuċelli, 1447, 1455, waqt rinovazzjoni tal-kor tal-bażilika antika ta' San Pietru magħrufa wkoll bħala il-Bażilika ta' Kostantin. Minn dakinhar, il-ħtieġa għall-immaniġġjar tas-sit tal-kostruzzjoni ġiet enfasizzata b'regoli u ordnijiet biex tkun tista' tlaħħaq mal-problemi varji li l-arkitetti tal-proġett iltaqgħu magħhom mal-progress tax-xogħlijiet. Il-kostruzzjoni tal-Bażilika ta' San Pietru damet 120 sena, mill-1506 sal-1626. Tul il-binja tagħha kienu eletti għoxrin papa, filwaqt li erbatax-il perit ħadmu fiha. Kien biss fis-seklu sittax fil-pontifikat tal-Papa Ġulju t-Tieni Della Rovere, li l-kwistjoni setgħet tissolva meta mill-aħħar xhur tal-1505, il-pontifikat organizza il-fabbrika di San Pietro u ddikjaraha bħala l-istituzzjoni responsabbli għas-sorveljanza tas-sit tal-kostruzzjoni tal-Bażilika tal-Vatikan tas-seklu sittax li qed jinbena. Il-fabbrika ta' San Pietru hija entità fejn ix-xogħol ma jintemm qatt. Sal-konsagrazzjoni tal-bażilika la kien hemm id-dekorazzjoni interna fiha u lanqas il-binja tal-Pjazza San Pietru. Kienet responsabbli għall-binja tal-bażilika, għar-restawr fiha u tibqa' għal dejjem responsabbli għall-manutenzjoni tagħha. Il-fabbrika għandha arkivju li jinkludi dokumenti relatati ma' kuntratti, riċevuti, talbiet, Xhieda li jvarjaw mill-ħolqien tagħha sal-lum. L-arkivju jinsab f'post li ftit jafu. Waħda mill-kmamar Ottagone qrib l-istatwa tal-Veronika, dik viċin il-baldakkin tal-Bernini fil-Bażilika ta' San Pietru. Il-ħaddiema fil-fabbrika, li kienu qed jaħdmu fil-kostruzzjoni tal-Bażilika ta' San Pietru, ma kinux qed jaħdmu għall-flus biss, iżda wkoll għall-prestiġju li kienu qed jaħdmu fl-aktar knisja importanti tad-dinja. Matul is-sekli, l-arkivju ġie mċaqlaq ħafna drabi u ttieħed ukoll barra mill-Istat tal-Vatikan biex jiġi salvat mis-serq vili ta' Napuljun u niesu. Dan l-arkivju jikkonsisti minn 1,800 metru lineari ta' dokumentazzjoni u huwa maqsum f'mitt kabinett. Jiġbor fih dokumenti b'firem ta' periti bħal Antonio da San Gallo, Michelangelo Buonarroti, Gian Lorenzo Bernini, Francesco Borromini, u dokumenti li jixhdu l-preżenza u l-istejjer ta' mijiet u mijiet ta' ħaddiema bħal mużajkisti, dekoraturi u ħaddiema li ħadmu għall-Vatikan. L-ewwel perit tal-bażilika, Donato Bramante ta' Urbino, miet fl-1514. Dak iż-żmien kien Papa Iljun Għaxra, iben Lorenzo de' Medici, magħruf aħjar bħala Il Magnifico. Ġie sostitwit minn tliet periti, Fra Giacondo, Giuliano da San Gallo u ż-żagħżugħ ċelebri Raffaello Sanzio. F'dak iż-żmien l-artist Raffaello Sanzio kien għadu kif affreska l-kmamar tal-Palazz Appostoliku ta' Ġulju ii.

Matul il-kostruzzjoni tal-Bażilika ta' San Pietru kienu attivi diversi siti ta' kostruzzjoni, li kull wieħed minnhom seta' jkollu anke 700-800 impjegat. L-arkivju Jippreserva wkoll dokumentazzjoni relatata mal-indulġenzi mibjugħa biex jiffinanzjaw il-kostruzzjoni tal-bażilika. Fil-qosor, arkivju kbir li fih dak kollu strettament relatat mal-kostruzzjoni ta' din il-knisja kbira. Fl-1527, seba' snin wara l-mewt ta' Raffaello, Seħħ l-assedju u l-okkupazzjoni ta' Ruma mill-anzikenikki tal-Imperatur Karlu Ħamsa. Il-Papa Klement Seba', Papa ieħor mill-familja Fjorentina tal-Mediċi, ġie megħjun mill-gwardji Żvizzeri sabiex jaħrab biex isalva ħajtu f'Kastell Sant'Anġlu. Tul dan il-konflitt, is-suldati tal-għadu kienu użaw il-binja li kienet tiela' bħala stalel fejn iserrħu l-bhejjem tagħhom. F'dan iż-żmien, ix-xogħol kien waqaf sew. Issa kienu ddesekraw il-kurċifiss tal-Bażilika meta kienu libsuh l-uniformi ta' suldati Spanjoli. Ir-ritmu tax-xogħol kien reġa' qabad momentum bl-elezzjoni tal-Papa Pawlu Tlieta mill-familja Rumana tal-Farnese. Fl-1546 miet il-perit Antonio da San Gallo ż-Żgħir. Michelangelo Buonarroti, il-Fjorentin, ingħata l-kompitu bħala Perit tal-Bażilika ta' San Pietru nhar l-ewwel ta' Jannar 1547. F'dak iż-żmien hu kien qiegħed ipitter żewġ kwadri storiċi, il-Martirju ta' San Pietru kif ukoll il-Konverżjoni ta' San Pawl fit-triq ta' Damasku. Dawn ix-xogħlijiet kien qed iwettaqhom fil-Kappella Pawlina. Dak iż-żmien, Michelangelo kien jgħodd 72 sena. Fil-bidu tal-pontifikat ta' Pawlu Tlieta mill-familja Farnese, Michelangelo affreska l-ħajt ta' wara l-artal tas-Sistina bix-xena tal-Ġudizzju Universali. Bi Kristu l-Imħallef jidher fin-nofs, jifred lit-tajbin mill-ħżiena. U wettaq din l-opra f'ħames snin. Dan ix-xogħol kien ikkummissjonat lilu mill-Papa Klement Seba', però wara ma damx ma miet u kien elett Pawlu Tlieta. Kien hu li rreveda l-istudji ta' San Gallo u ġġudikahom mhux sodisfaċenti. Fost l-oħrajn, Buonarroti kkritika li l-bażilika ma kellhiex twieqi biżżejjed u għalhekk kienet ser tkun mudlama. Iddikjara li din il-binja setgħet titfa' t-Teżorerija Vatikana f'xifer ta' falliment. Allura reġa' beda mill-proġett ta' Bramante. Michelangelo ser jieħu post fir-rigward tal-pjan tal-bażilika is-salib Latin ma' dak Grieg. Jien li tajt ruħi għal din il-bażilika u għall-glorja ta' Sidna l-Mulej, tista' ma tinbidilx? kiteb Buonarroti sentejn qabel mewtu. L-artist Fjorentin appella lill-Pontefiċe sabiex il-Bażilika l-ġdida ta' San Pietru, li kienet qed tinbena fuq il-Bażilika l-antika Kostantinjana, kellha titlesta skont il-proġett tiegħu datat 1562. Michelangelo daħal għal dan ix-xogħol kontra qalbu. Bejn l-1554 u l-1561, Michelangelo ħadem u lesta l-bażi tal-koppla, magħruf aħjar bħala Il Tamburo della Cupola. Iżda wieħed irid imur lura għall-ġurnata meta tqiegħdet l-ewwel ġebla tal-Bażilika l-ġdida ta' San Pietru fil-Vatikan. Fit-18 t'April, 1506, il-Papa Ġulju t-Tieni della Rovere poġġa l-ewwel ġebla. Bramante kien l-ewwel perit tal-fabbrika u wkoll dak li bħala perit kellu jispezzjona l-bini ta' dan it-tempju ġdid. Huwa beda t-twaqqigħ tal-Bażilika l-antika, mibnija diġà fir-raba' seklu mill-Imperatur Kostantinu fuq il-qabar tal-Appostlu Pietru. li għadu meqjum illum taħt l-artal maġġur, dominat mit-tribuna u l-koppla kbira ta' Michelangelo, li tlestiet minn Giacomo Della Porta. Diġà kien bini majestuż, maqsum f'ħames navaturi bi 88 kolonna, iżda issa imdgħajjef bi kważi elf sena ta' storja tagħha, li wkoll arrikkih b'xogħlijiet straordinarji ta' arti u fidi, li baqgħu biss parzjalment ħajjin. Il-Perit Bramante ta' Urbino immaġina li jibni l-Bażilika ta' San Pietru f'forma ta' salib Grieg, sistema ta' arkitettura Rumana. Però dan il-perit miet

Kompliet fdata lil diversi periti. Anqas magħruf huwa l-fatt li mill-kontribuzzjonijiet ta' Fra Giacondo, Giuliano da Sangallo, Raffaello u Antonio da Sangallo, il-mudelli u t-tpinġijiet oriġinali dejjem kienu preparati għall-preżentazzjonijiet uffiċjali tal-proġetti lill-Papiet. B'mod partikolari, il-preżentazzjoni ta' Antonio da Sangallo ż-Żgħir, li l-fabbrika għadha tippreserva sal-lum, Mudell tal-injam inkredibbli mibni fuq skala ta' wieħed għal 29. Dam jibnieh seba' snin, bejn l-1539 u l-1546, u sewa lit-Teżorerija Vatikana għal aktar minn 4,800 skudi tad-deheb. B'dik is-somma seta' jibni knisja sħiħa. Kieku nbniet, Dik il-bażilika kien ikollha daqs simili għal dak attwali, jiġifieri arja ta' 22,000 metru kwadru, iżda b'aspett differenti ħafna. Madanakollu, il-proġett ta' San Gallo baqa' fuq il-karta minħabba l-mewt f'daqqa tal-perit fl-1546 u r-ritorn lejn Ruma ta' Michelangelo, li issa kien jgħodd 72 sena. Meta fl-1547 Michelangelo Buonarroti inħatar Supretendent tal-Fabbrica della Basilica di San Pietro mill-Papa wara l-mewt ta' Antonio da San Gallo, l-iskultur Fjorentin qatt ma għaddielu minn moħħu li f'sentejn seta' jitlef lill-aktar protettur u ammiratur qawwi tiegħu. Fil-fatt, il-Papa Farnese miet fl-għaxra ta' Novembru 1549. Waqt li stennew l-elezzjoni ta' Papa ġdid, il-prelati responsabbli għall-fabbrika waqqfu x-xogħlijiet kollha li kienu qed isiru. L-għodod u l-materjal kollha ġew ikkonfiskati u mqiegħda taħt il-qafla tas-serratura. Din is-sitwazzjoni l-ġdida pperikolat l-għajxien tal-artiġjani, inġiniera, bennejja tal-ġebel u mastrudaxxi. Kollha minħabba li s-salarji tagħhom ġew imwaqqfa. Michelangelo Buonarroti kien sab ruħu fi kriżi finanzjarja kbira. Mill-prelati tal-Knisja ma kienx qed isib bibien miftuħa. Imma uħud mill-ħbieb tiegħu kienu taw parir sabiex iħabbat il-bibien ta' ħbieb personali tiegħu.

Fost dawn kien hemm ċertu Monsinjur Kristoforo Spiriti, Isqof ta' Cesena u Patrijarka futuri ta' Ġerusalemm, li f'ittra qasira Spjega s-sitwazzjoni ekonomika prekarja tiegħu ta' dak iż-żmien. Kienet sitwazzjoni umiljanti u diffiċli. Il-Buonarroti informa lill-ħabib tiegħu l-Isqof li d-dipendenti tiegħu kienu baqgħu fil-fabbrika, tip ta' lock-in, biex iħarsuha u jiddefenduha minn truppi papali tradituri, u b'hekk sa kienu qed jirriskjaw ħajjithom. Michelangelo kompla jikteb, li minħabba li ma kienx f'pożizzjoni li jħallas il-pagi dovuti lill-ħaddiema tiegħu, l-affarijiet setgħu jiddeterjoraw u b'hekk setgħet issir ħsara irreparabbli lill-opri tal-arti li swew eluf ta' skudi lil papiet. Madanakollu, bl-elezzjoni tal-Papa Ġulju Tlieta fis-Seba' ta' Frar 1550, Is-sitwazzjoni ħadet bixra għall-aħjar. Fit-tlettax ta' Marzu 1550, il-President tal-Fabbrika ta' San Pietru informa lil Michelangelo Buonarroti li seta' jerġa' jgħaddi għaċ-Ċwievet sabiex jerġa' jiftaħ ix-xogħlijiet tiegħu biex ilesti kulma kien qiegħed jagħmel. F'San Pietru Michelangelo Buonarroti ħalla l-marki taż-żgħożija u x-xjuħija tiegħu. Hawn huwa kellu fost l-ewwel skultura tiegħu, il-Pietà, skolpita fl-età ta' 23 sena. u l-aħħar xogħol tiegħu bħala perit, ix-xogħol li kellu jtemm ix-xogħol tal-bażilika fuq kollox, il-koppla li kien ippjanta. Kull meta tlesta xogħol importanti f'San Pietru, l-arkitetti responsabbli kienu jiffesteġġjaw mal-ħaddiema tagħhom b'ikliet mill-aqwa. Kienu jixtru laħam, għaġin, ħobż u nbejjed fini. Michelangelo sa kien jixtri rigali personali lill-ħaddiema tiegħu. Wara kienu jinġabru l-kontijiet u l-istess Michelangelo kien jibgħathom eh, lill-kap tal-finanzi tal-fabbrika ta' San Pietru. Determinat li joħloq struttura ta' appoġġ qawwi għall-koppla, Buonarroti immaġina l-bażilika tiegħu li tibda mill-elevazzjonijiet esterni, bil-pilastri għoljin kważi 30 metru. Il-koppla doppja u manjifika, waħda esterna u waħda interna, li kellha tgħatti l-qabar ta' San Pietru li Michelangelo baqa' jaħdem u jirsisti fiha sal-aħħar jum tal-ħajja tiegħu. Huwa miet fit-18 ta' Frar 1564, fl-età ta' 89 sena. Ħidmietu ma setax jarhom jitlestew.

Eżattament fi 22 xahar biss, bl-għajnuna ta' 800 raġel u bit-tmexxija tal-periti Giacomo Della Porta u Domenico Fontana. Dan seħħ fil-pontifikat tal-Papa Sistu Ħamsa Pier Gentile. Iżda meta l-koppla kienet lesta, il-fabbrika baqgħet tirsisti b'aktar proġetti. Fl-1606, mitt sena wara l-bidu tax-xogħlijiet, il-Papa Pawlu Ħamsa Borghese ordna lill-Perit Carlo Maderno biex iwaqqa' dak li kien baqa' mill-Bażilika l-qadima biex testendi l-knisja Rinaxximentali sal-bibien tal-portiku. Aktar tard Gian Lorenzo Bernini kompla bix-xogħol intern tal-Bażilika. Ħoloq ħafna dekorazzjonijiet mill-isbaħ

Fl-1586 kien trasferit l-obelisk mill-ġenb tal-bażilika għal quddiemha, fin-nofs ta' dik li 'l quddiem kellha tkun Pjazza San Pietru. Fl-1589, il-Papa Sistu Ħamsa Feda il-Kummissjoni fil-ġurisdizzjoni tal-Kardinal Arċipriet tal-Bażilika. Ftit snin wara, fil-pontifikat ta' Klement Tmienja, 1592, 1605, il-Kummissjoni ġiet sostitwita b'korp kolleġġjali speċjali, imsejjaħ il-Kongregazzjoni tar-Reverenda Fabbrica di San Pietro. Fl-1592, Kien elett għall-Papat il-Kardinal Aldo Brandini, li ħa l-isem ta' Klement Tmienja. Fi żmien dan il-pontifikat, ix-xogħlijiet fuq il-bażilika aċċelleraw bil-kif. Fl-1605, wara l-mewt ta' Klement Tmienja, kien elett Papa il-Kardinal Camillo Borghese, li ħa l-isem ta' Pawlu Ħamsa. Dan kien il-Papa li ta l-ordni sabiex il-bqija li kien baqa' mill-bażilika ta' Kostantinu titwaqqa' kompletament. Din twaqqgħet bejn l-1606 u l-1609. Ta' Papa ambizzjuż li kien, Pawlu Ħamsa kellu ħolma oħra fil-kexxun tiegħu. Iddeċieda li jibni faċċata ġdida għall-bażilika. Fl-10 ta' Frar tal-1608, ġiet imqiegħda l-ewwel ġebla tal-faċċata tal-bażilika l-ġdida. Fil-fatt, il-faċċata tal-bażilika ta' San Pietru Hija mibnija indipendenti mill-kumplament tal-bażilika. Għandha il-pedamenti tagħha. Fl-għaxra ta' Frar tal-1608, ġiet imqiegħda l-ewwel ġebla tal-faċċata tal-Bażilika ta' San Pietru. Fil-fatt, il-faċċata hija mibnija b'mod indipendenti mill-bqija tal-bażilika. Dan ix-xogħol seħħ taħt is-superviżjoni. tal-Perit Carlo Maderno. Dan ix-xogħol tlesta fl-1626, fi żmien li kien Papa il-Papa Pawlu V. Il-faċċata tal-bażilika tlestiet mill-Perit Carlo Maderno fl-1612. Il-faċċata tal-bażilika hi wiesgħa 115-il metru u għolja 46 metru. Il-Papa Pawlu Ħamsa kiteb ukoll ismu fiċ-ċentru tal-faċċata tal-bażilika. Il-kitba tgħid xi ħaġa hekk, Ad unur il-Prinċep tal-Appostli, Pawlu Ħamsa Borghese, Pontefice Romano, fis-seba' sena tal-pontifikat tiegħu. Il-faċċata tal-Maderno hi waħda goffa li jekk tkun viċin tagħha titlef ħafna mill-viżjoni tal-koppla ta' Michelangelo. Fil-fatt, biex wieħed jara kompletament il-koppla, jkollu jkun Via della Conciliazione. Il-faċċata tal-Bażilika ta' San Pietru fiha ħames bibien. Dak tan-nofs kien maħdum mill-filarete. Għalfejn il-bieb tal-filarete huwa l-aktar bieb importanti fid-daħla lejn il-Bażilika ta' San Pietru? Għax dan il-bieb kien l-istess bieb fl-ewwel bażilika, dik mibnija minn Kostantinu. Iġifieri dan il-bieb għamel tinsila bej iż-żewġ bażiliċi.

Pawlu ħamsa ħaseb biex jikteb ismu fuq dan il-bieb storiku. Fil-fatt, fuq nett tiegħu, isem il-Papa Borghese ingħata l-kreditu li kien irrestawra dan il-bieb. Minbarra il-prefett fil-persuna tal-Kardinal Arċipriet tal-Bażilika, il-kongregazzjoni kienet magħmula minn xi kardinali u prelati. Fl-1863, fil-pontifikat ta' Piju Disa', Ir-responsabbiltà kollha fi kwistjonijiet ta' litigazzjoni tneħħew mill-Kongregazzjoni tar-Reverenda Fabbrica di San Pietro, li kienu diferiti lill-Kongregazzjoni tal-Kunsill. Fit-tmintax ta' Novembru 1626, il-Papa Urbanu Tmienja Barberini, 1623, 1644, Fl-aħħar, irnexxielu jikkonsagra l-Bażilika l-ġdida tal-Vatikan. Għaddew 120 sena mit-tqegħid tal-ewwel ġebla. Id-dekorazzjonijiet interni kollha u l-kwadru xenografiku maħluq minn Bernini għall-Papa Alessandru Seba' KG. 1665, 1667, bil-famuż kolonnat li jidher li jżomm il-folla fidila fi tħaddina kaluruża, kienu għadhom neqsin. Kien il-Papa Gregorju Tlettax Boncompagni li fl-1572 uża għall-ewwel darba l-artistrija tal-mużajk minflok il-pittura fuq it-tila, meta San Pietru kien għadu qed jinbena. Illum, Fil-Bażilika ta' San Pietru jinstabu 10,000 metri kwadri ta' mużajk. Fis-seklu tmintax, inbidlet il-pittura kollha li kien hemm fil-Bażilika ma' immaġini simili iżda krejati fil-mużajk. Dan ix-xogħol kien imwettaq mil-Laboratorju tal-Mużajk fl-istess fabbrika ta' San Pietru. Kien il-Papa Benedittu Tlettax li istitwixxa l-istudju tal-mużajk fl-1727. Bir-riforma tal-1908, implimentata minn Piju Għaxra, il-kongregazzjoni tnaqqset biex tittratta esklussivament mal-amministrazzjoni tal-fabbrika. Bidla seħħet fl-1967 wara r-riforma ġenerali tal-Kurja Rumana implimentata minn Papa Pawlu Sitta. Il-kongregazzjoni ma baqgħetx teżisti bħala tali u ġiet magħduda fost l-amministrazzjoni Palatini. L-aħħar riforma kienet dik tal-Kostituzzjoni Appostolika Pastor Bonus, 1986, ta' Ġwanni Pawlu ii.

Illum il-ġurnata, il-fabbrika ta' San Pietru hija responsabbli kemm mir-restawr kif ukoll mill-kustodja tal-Bażilika. Mhux hekk biss, imma anke mid-dixxiplina